Njĩtagwo Lucy wa Njikũ wa Ndũng'ũ. Ndĩraheana rũgano rwa Wawerũ. Nĩ twoimire gũkũ tũgĩthiĩ Tanganyika, kwe- aciari akwa magĩthiĩ kũmatha ũteithio. Na rĩrĩa makinyire kũu, Wawerũ nĩ wa baba mũnyinyi, makĩendana na mami wa Wawerũ. na akĩmũhikia tũrĩ o kũu Tanganyika. Nyina wa Erũ ahika-rĩ, nĩagĩire kana gegwĩtwo Karũngia, gaikaranga-rĩ gagĩcoka gagĩkua na gagĩthikwo kũu Tanganyika. Gakua tũtiaikarire harĩa ũtokĩte Kenya, tũgĩthiĩ tũkĩrutũrũrwo kũu. Tũgĩcoka na gũkũ Kenya, baba wa erũ na baba witũ matiokire na gũkũ nĩ matwarirwo njera. Rĩu na ithuĩ tũgĩũka na mamu wa erũ, na tondũ niĩ ndaikaraga gwa cũcũ, twaikaraga nake gwa cũcũ. Baba magĩikara Nditĩni, magĩcoka makĩrekio. Marekio, nĩguo mamu wa erũ agĩire nda wa werũ. Niĩ twakomaga nake rĩrĩa baba witũ atarĩ kuo tondũ baba arutaga wĩra wa ndereba. Na nĩ athiaga kũndũ na agaikara, niĩ tũgaikara nake. Rĩu rĩrĩa anyitirwo nĩ ruo, akĩnjĩra ngete cũcũ, ngĩthiĩ ngĩmwĩta na niĩ ngĩtigwo gwa cũcũ nake agĩũka gwa cũcũ, kwa mamu wa Waweru, akĩheo Waweru. Aheo Waweru ndongire, ambĩrĩirie gũtahĩka thakame. Baba agĩtũmanĩrwo, agĩũka akĩmuoya, akĩmũtwara thibitarĩ kũu gũtiarĩ handũ harĩ thibitarĩ hakuhĩ thibitarĩ yarĩ o Kĩambu. Akĩmũtwara Kĩambu. Akinya Kĩambu, akĩrwo amũtware King George, hĩndĩ ĩyo nĩguo yetagwo Kenyatta. Akĩmũtwara, agĩkinya kũu athiĩ akĩrwo nyina ndarĩ ho. Erwo akĩoywo agĩikio gwa ciana. Aikio gwa ciana kũu agĩikara, baba akiuga nĩ agĩrwo. Akĩgĩrwo no athũngũ marĩ ega nĩ mamumirie iria mĩhuko ĩrĩ. agĩtwarwo gwa cucu ka wangwarĩ makinya kũu a cucu makiuga andĩkĩrwo iria cuba igĩrĩ na nĩ arahe iria mĩhuko ĩrĩ baba akĩrakara agĩtũigĩra twĩna cucu tũgũthiĩ tũkĩgĩra wawĩru tũgĩthiĩ rĩu nake gĩcagi kũndũ gwĩtagwo Cikuni. Rĩu kũu nĩkuo ndamũrereire, areragwo nĩ mwarĩ wa maitũ wĩho wa gatatũ, agatinda nake mũthenya. Niĩ nani hwaĩ-inĩ ngoka, ngahiũhia maĩ, ngamũthambia, ngamũhe irio, cũcũ arĩ mũrugi mũno, ngacoka ngaringia iria, tũkuo tũrĩa arĩ natuo, oima natuo ngahũra, ngamwĩkĩra tũrĩa ndĩrahũrĩte hwaĩ. ngamũkua ngathiĩ kũrũra gĩcagi nake. Rĩu nĩguo twacokire tũkĩheo mĩgũnda kũndũ gwĩtagwo Mũnyũ. Tũgĩgĩũka Mũnyũ, hĩndĩ ĩyo noguo ndamũtigire gĩcagi tondũ nĩndahikire ngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Maĩ Mahiũ. Twacoka rĩu twaheo mĩgũnda ngĩmũkora Mũnyũ. Rĩu agĩthoma mũnyũ tũrĩ o nake, agĩcoka arĩkia gũthoma primary agĩthiĩ secondary Ndhĩrũ, kũu nĩkuo athomeire akĩrĩkia secondary. Kuma secondary ndarũgamire ata twarĩtwo wĩra ũyũ wa njeci nĩ baba, njeci cia maĩ-inĩ, na akĩruta mĩaka ikũmi na ĩtano. No nĩ ahikanirie atoimĩte wĩra-inĩ. Akĩhikia mũirĩtu wĩtagwo Mbaire. Rĩu magĩikara magĩikara. Acokire mũtumia ũcio wake agĩthiĩ gũtaha maĩ handũ harĩ henjetwo mahiga agĩkua. Agĩtigĩra Wawerũ ciana, airĩtu erĩ na anake erĩ. Rĩu kuma hau nĩ agĩcokire rĩu gũthiĩ na kũu arathire o rĩu. Rĩu mwana ũcio ũgĩtwo Wawerũ athi wĩra, indo ciake iria andĩte ndingĩhota gũtarĩria tondũ okaga agũra indo kũu kwa Jessy, magoka na mũtumia wake Mũtumia agekĩra kĩondo, nĩ mokaga makĩrĩagĩra mami tondũ nĩ akoretwo akũra. Magacoka magĩthiĩ kanitha, mokagĩra gũkũ makĩndehagĩra indo. Na rĩu o na ũmũthĩ ũyũ mwana ũcio no ndĩagĩra. Ndĩmũririkanaga ngaigua kũrĩra ma gĩkeno, maithori ma gĩkeno. Tondũ weka wega nĩ we weĩka. Rĩu no njuge nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kũhe kamweke gaka. gakwaria ũhoro wa waerũ mwana ũcio nyendete mũno